איז געווען א גוי'אישע יונגל, געוואוינט אין דייטשלאנד, אפאר יאר נאכן קריג, ער איז געגאנגען אין סקול, און ערגעץ ווי האט מען אנגעהויבן צו רעדן וועגן די האלאקאוסט, ער איז געווארן זייער נייגעריג איבער דעם. ער האט אנגעהויבן צו שטודירן מער און מער פון דעם, און זיין נייגער האט אים געצויגן אויך צו שטודירן וועגן די אידישע פאלק, אויף אזוי ווייט אז איין טאג האט ער מחליט געווען אז ער ווערט א גר צדק, געפארן קיין ארץ ישראל און אריין אין א ישיבה, און ביז מען האט אים משדך געווען צו א בעלת תשובה און מען האט געפלאנט א חתונה. ביים טאג פונעם חתונה זאגט דער חתן פאר זיין מאמע. ער האט אים אויך געפרעגט וועגן טאטי, האסט קיינמאל נישט געענטפערט, אפשר היינט די טאג פאר מיין חתונה מעג איך וויסן? ער האט אנגעהויבן צו מוטשענען, זאגט ווייסטו וואס כ'על דיר זאגן, דיין טאטע לעבט, ער זיצט אבער אין תפיסה, אין תפיסה פארוואס? וואס זאל איך דיר זאגן, דיין טאטע איז געווען א גרויסע נאצי, טשיקענקלער, ער שטייט דא א גר צדק פאר זיין חתונה, און הערט אז זיין טאטע ער איז גאר געווען א גרויסע נאצי, געהארגעט אידן, און זאגט פאר די מאמע, מאמע, האסט מיך גארנישט געזאגט, איך וויל פון דעם מער קיינמאל נישט הערן. ס'איז אריבערגעגאנגען אפאר יאר און איין טאג רופט אים די מאמע אן און זאגט אים, מיין קינד איך בעט דיך, קום קיין דייטשלאנד, דיין טאטע איז זייער קראנק און ער גייט שטארבן אין תפיסה. איך וויל זאלסט גיין רעדן צו אים. איך רעדן צו א נאצי? נישט דא וואס צו רעדן. זי האט אים אזוי געמוטשעט. ער איז געגאנגען פרעגן גדולים, מען האט אים געזאגט ער זאל גיין. מיר פארן קיין דייטשלאנד און ער זאל אנקומען צום צימער און די טאטע אין תפיסה. יא קודם האט מען גערעדט פאר אפאר מינוט און ביז ער האט זיך געגעבן א רוף אן, דו ווייסט דו ביסט א מערדער, דו האסט געהארגעט אזויפיל אידן, אבער איין קשיא האב איך, ווי קען זיין אז א מערדער ווי דו האט זוכה געווען צו צוויי זיסע אייניקלעך, אידישע קינדערלעך, מיינע קינדער, וואס פאר א זכות האסטו געהאט? און דער טאטע האט זיך פארטראכטן און געזאגט, יאך, איך האב דאס איך האב ליידער אסאך אידן געהארגעט. אבער איינמאל האט מיך מיין קאמאנדיר געשיקט צו גיין קוקן, נאכדעם וואס מ'האט געמיינט מ'האט שוין די גאנצע שטאט מיט זיך, אין בעק פון א בילדינג צו זען צו זיי באהאלטן זיך נישט דארטן אידן. כ'בין אהין געגאנגען און כ'האב געזען א גרויסע הויפן פון ה', און כ'האב געזען צוויי פאר אויגעלעך שטעקן זיך ארויס. כ'האב געגעבן א קוק, און פאר די לעצטע סעקונדע האב איך געגעבן א קוק אוועק, מחליט געווען איך האב דא גארנישט געזען. און איך וויל צוריק קומען זאגן קיינער נישט דארט. מסתמא איז דאס דער זכות וואס איך האב זוכה געווען. פילע פלא'ן, א גוי א רשע אן אכזר. אבער איינמאל א קלייניקייט וואס ער האט געטון, וואס ער האט זוכה געווען פאר דעם. על אחת כמה וכמה א ערליכע איד, א הייליגע איד. זר אברהם יצחק בן יעקב איז פרובירט צו זיין גוט, אפילו ער טראכט אמאל, וואס איך האב שוין אלץ אפגעטון, אבער איינמאל ער גיבט א קוק אוועק, איך זעה נישט, פארן אייבערשטנ'ס וועגן, וואס פאר א זכותים ער קען באקומען פון די. הנעלבים ויין הנלווים, הנעלבים ויין הנלווים, הנעלבים ויין הנלווים, שומעים חרפות און ויין משיבים.